Shwmae Sêr, croeso i Grochan Disney. David dw i. Ac April dw i, dau o ddysgwyr Cymraeg 'da ni. A dau ffan Disney 'da ni hefyd. Mae ein penodau ni'n berffaith i ddysgwyr a ffaniau Disney eraill. Ymunwch â ni bob mis am newyddion Disney, ei ffilmiau, ei pharciau a'i hyd. Dewch i mewn! Helo pawb, croeso i Grochan Disney! A helo David! Helo April! Wyt ti'n iawn? Ydw, dwi'n wych! Mae gynnon ni lawer i siarad amdano heddiw! Oes, gawn ni ddechrau? Wrth gwrs! Fel arfer yn y segment yma, da ni'n siarad am unrhyw newyddion ffilmiau, ac mae yna lawer o newyddion ffilmiau ar hyn o bryd. Moana 2, Zootopia 2... Oes! Lot o ddilyniant dyna sequels. Ond bydd rhaid i'r newyddion hyn yn aros tan mis Mawrth, achos dw i wedi bod yn Disney World yn Orlando, mae gen i mae gen i trip report i bawb, felly mi fydd April yn neud y cyfweliad heddiw. Bydda, Wel, David, mi ddylen ni ddechrau yn y dechrau. Felly, cwestiwn cyntaf, pwysig iawn. Cyn i ti fynd i'r parc, lle nes di aros? O, cwestiwn dda. Nes di aros mewn gwesti Disney? Do. Ie. Yeah. Mi yn nes i aros mewn eiddo. Mi yn nes i aros yng ngwesti All Star Sports. Nid ydy hynny'n debyg i ti. Dewis gwahanol i ti! Ia, fen da dw i ddim o chwaraeon o gwbl, really. Dw i'n hoff iawn o bêl fas yn America, tipyn bach. Ond fel arfer dw i ddim yn hoffi chwaraeon o gwbl. Ond mi gesh i fargen arbennig iawn i aros yng ngwesty All Star Sports. Os dach chi ddim yn gwybod, mae gen Disney gyfres o westai, a series of hotels, o'r enw All Stars. Y gwestai rhataf yn Disney ydyn nhw. Mae 'na All Star Sports, All Star Movies ac All Star Music hefyd. Rwan, da ni wedi aros yng ngwesty All Star Music o'r blaen. Do, yn yr ardal canu glân! Yn union. Achos mae gen pob gwesty All Stars ardaloedd gwahanol efo themâu gwahanol. Er enghraifft, yng ngwesty All Star Music mae gynnyn nhw ardaloedd yn y thema o gan y gwlad, fel roedd April yn deud, ac mae'r prif ac mae'r prif ardal yn y thema calypso efo cymeriadau o'r Three Caballeros yeah. uh, ac rock, uh, Broadway, Broadway and, jazz. Yep, jazz hefyd. Ond Yr ardal canu gwlad oedd y gorau. Wrth gwrs. A mae ganddyn nhw bropiau mawr hefyd, esgidiau mm. cowboi mawr yn yr ardal canu gwlad. Yn yr ardal roc, mae ganddyn nhw gitar mawr ac y ti. Yng Ngwesti All-Star Sports, mae ganddyn nhw ardaloedd yn y thema o Bêl fas, peldroed Americanaidd, dim peldroed Ewropeaidd, Syrthio hefyd a phethau fel 'na. Roedd y gwesty'n dda iawn. Ym mha ardal nes di aros? Mi nes i aros yn yr ardal tennis. Ydw i'n cymeradwyo'r gwesty? Mae'n rhad am westy Disney. Mae'r thema'n wych, Hyd yn oed os dach chi ddim yn hoffi chwaraeon, mae'n teimlo fel gwesty chwaraeon gan Disney. Mae'n teimlo fel Disney. Roedd y boed yn flas is iawn hefyd. Wel, David, mae yna lawer o westai Disney. Oes, dwsinau. Mm -hmm. A mae'n anodd i ddewis lle i aros. Mm -hmm. Dwi'n dallt bod ti wedi cael bargen mm -hmm. efo All Star Sports, felly dewis hawdd. Yeah. Ond David! Nes ti aros rhywle arall hefyd? Do, mi gesh i fargen dda eto i aros yng ngwesty Coronado Springs. Fa- a- mhm, Dwi'n gwybod. Fy ngwesty moderate cyntaf yn Disney, ac roedd Coronado Springs yn dda iawn hefyd. Gwesty mawr ydi o achos uh, canolfan confensiwn ydi o hefyd. Mae'r thema yn dda iawn a mae hefyd thema America Ladin. Dwi wrth fy modd efo pethau o America Ladin, Mexico, Brasil ac y tu. Pan nes i fynd i mewn fy ystafell roedd na lawer o gelf ar y waliau efo'r Three Caballeros eto! O, ro'n i mor hapus! Ok, os dach chi ddim yn gwybod am y Three Caballeros, jyst gwrandewch ar ein penodau blaenorol... Ie. ...achos ffan mawr ydy David o'r Three Caballeros. Ie. Arhosa, wna i drio i gofio. Yy Donald Duck, Jose Carioca... Ie, ffrind Donald Duck o Brasil. A pan ti dwbus dolus? Ie, yeah, ei ffrind o Mexico, da iawn. Efallai y tro nesa pan fydda i'n mynd efo ti, mm -hmm. dwi eisiau aros yng ngwesti Wilderness Lodge efo cymeriadau Snow White. Yeah. O neu, Fort Wilderness efo Chippendale. Lle arall ella? Port Orleans hefyd. O, ie, achos mae'r beignets yn Port Orleans yn dda iawn, dwi wedi clywed. Mhm. Mi ddylen ni aros yno y tro nesa. O, dw i'n cytuno. Oh, Wel, David, siarad am fwyd, roeddet ti'n deud bod y bwyd yng ngwesty All Star Sports yn neis. Dwi wedi gweld rhai o dy luniau. Be oedd dy hoff fwyd dydd? Yn y gwestiau, y parciau? Siŵr! Na i drio postio lluniau ar Instagram pan dwi ddim yn brysur iawn. Yng ngwesty All Star Sports, mi gesh i fyrgyr neis iawn efo bacwn, wel bacwn Americanaidd, a chaws rhad am Disney, ond blasus iawn beth bynnag. Be arall? Uh, ac yn y bore y mi geshi gacen fechan, ei cupcake, efo'r grey stuff o Beauty and the Beast ar y, ar y ben. Hefyd, uh, mi geshi banad ar ôl banad ar ôl banad o goffi Joffrey's, oh, wrth gwrs. Be arall? Yn y parciau, mi geshi dwy rolyn cinnamon, un o Starbucks, well, Main Street Bakery, ac un o Gaston's Tavern yn Fantasyland. Blasus iawn, un rhywbeth arall. O, oh, mi geshi fy pretzel Mickey cyntaf yn Tomorrowland. Mor dda. Ond bwyta yn y Three Bridges, restaurant yn Coronado Springs efo fy mrawd a fy nai oedd y pryd gorau. Roedd fy nai yn chwarae pêl-droed yn Orlando dros y penwythnos. Doedden nhw ddim yn medru ymuno â fi yn y Magic Kingdom, ond mi wnaethon nhw ymweld â fi yn Coronado Springs. Mae bwyty Three Bridges ar y llun Yn Coronado Springs, roedd o mor hardd, roedd y bwyd yn fendigedig, na i drio postio lluniau yn fuan. Felly, David, symud ymlaen i'r prif digwyddiad, y parc! Wrth gwrs! Felly, nes ti fynd i ddim ond un parc, do? Yn union. Magic Kingdom achos chest di ddim slawer o amser yn Florida. Dim ond un diwrnod rili. Nes di extra magic time? Do, a mi nes i reidio Peter Pan's Flight. Siwr, poblogaidd iawn. Dwi'n dallt bod ti wedi mwynhau'r ardal Q. O ia, roedd y Q am Peter Pan yn fendigedig. Mae David wrth ei fodd efo ardaloedd ciwio. Ydw, dwi'n mwynhau y thema o'n ciwiau. Weithiau cymaint â'r atyniadau! Wel, cwestiwn felly David, be ydy dy hoff giw? Wel, Splash Mountain really, ond ar fy nhaith ddiweddar, Peter Pan's Flight i fod yn siŵr! A Pham? Achos dach chi'n teimlo fel dach chi'n cerdded o gwmpas tir Darlings o'r ffilm Peter Pan. Mae gynnyn nhw luniau y teulu ar y wal, dach chi'n medru cerdded trwy'r ystafell gwely ac yn chwarae efo'r cysgodion neu shadows ar y wal, a dach chi'n medru gweld hefyd Tinkerbell. Mae hi'n hedfan o gwmpas yr ystafell. Mae hi'n agor a chau droriau ac yn goleuo'r lampiau. O, o, neis iawn. A yn y Magic Kingdom, nes di reidio'ch llawer o bethau, Pethau ydw i'n eu hosgoi fel arfer, ia? Ia, fy niwrnod amgueddfa yn y parc, dw i'n deud, a museum day. Neu diwrnod geek, dw i'n deud. Ia, ia, ia. Dw i'n hoffi reidio pethau fel Carousel of Progress, Enchanted Tiki Room, Hall of Presidents, mae April yn iawn efo nhw, ond pan mae April a fi yn mynd i'r parciau efo'n gilydd, Mae gynnon ni flaenoriaethau eraill. Mi faswn i'n gweld Country Bear Jamboree ond mi gaeth o ei agor dim ond tri diwrnod cyn hynny. Felly dw i mor hapus wnaethon ni weld y sioe pan oedden ni yno yn 2022. Diolch, April. Wel, Ro'n i'n gyffrous i weld Country Bears hefyd, achos mi nes i ddarganfod y ffilm ar Disney Plus dros y cyfnodau nglo. Yeah. A ro'n i'n falch o weld yr atyniad greiddiol yn Orlando. Mi nes i reidio hefyd Big Thunder Mountain, wrth gwrs, mi nes i reidio Space Mountain. Do'n i ddim wedi reidio Space Mountain ers yn blentyn. Ond mae Space Mountain yn well yn Disneyland Paris. Ydy, a Big Thunder Mountain. Mae popeth yn well yn Paris, really. o, oh, dw i'n cytuno. Hefyd, mi yn nes i fynd ar fwrdaeth nos, a night cruise, a na jungle cruise. Dwi erioed wedi gwneud hynny o'r blaen. Be arall? O, hefyd, fy hoff atyniad newydd yn y Magic Kingdom, Seven Dwarfs Mine Train. Mi a wnes i aros trwy'r dydd i'r ciw fynd i lawr. Mae'r animeiddiad yn fendigedig. Mae o mor arbennig. O, ia, dwi'n cytuno. Hefyd, am y tro cyntaf, mi wnes i reidio'r reilffordd Disney World, The Disney World Railroad. Roedd hi wedi cau pan wnaethon ni fynd i Baris ac Orlando. Roedd hi mor hyfryd! Roedd hi'n amlaciol, roedd 'na olygfeydd a panoramas, 'da chi'n medru gweld dim ond os 'da chi'n reidio'r trên. Ro'n i'n medru gweld adeiladu Tiana's Bayou hefyd. Dyna fo, rili. Ie, nes i lawr. Wnest ti weld unrhyw cymeriadau neu orymdeithiau? Naddo, nes i ddim sylwi ar unrhyw cymeriadau. Ella achos roedd hi'n bwrw glaw tipyn bach yn y parc. A dw i'n caru gorymdeithiau a thân gwyllt. Ond ro'n i yn y parc dim ond un diwrnod, felly mi wnes i reidio llawer o bethau tra bod y cynulleidfa yn gwylio'r gorymdeithiau a then gwyllt. Dwi'n cofio pan oedd y cymeriadau'n crwydro neu wander o gwmpas y parc. Mm -hmm. Dydyn nhw ddim yn gwneud hynny rwan. Mm -hmm. Rhaid i chi aros mewn cyw i gyfarfod cymeriadau, neu rhaid i chi bwcio brecwast mewn bwyty efo cymeriadau. Nes ti wylio un rhyw sioeau? Naddo, dim sioeau.

Mae'n well gen i Stitch Live am Harris, wrth gwrs, ond mi wnes i fwynhau Monsters Inc Laugh Floor yn fawr. Dyna fo, rili. Wel, dim rili, achos wnes di fynd i Disney Springs. O, do, ie, yr ardal siopa Disney am ddim. Mi wnaethon ni alwad fideo video call, tra oeddet ti'n cerdded o gwmpas hefyd. Do. Dwi wedi bod i Disney Springs o'r blaen, ond ro'n i'n gyffrous am ddau reswm. Un, da ni'n caru coffi Joffrey's, mm -hmm. ro'n i eisiau gweld pa flasau newydd oedd gynnyn nhw. Hefyd, mae gynnon ni gi bach rŵan. Yeah. Ro'n i'n gyffrous i weld pa fath o bethau oedd gynnon nhw yn eu sioppiau anifeiliad anwes. Nes i fwynhau un rhywbeth yn arbennig yn Disney Springs Dim ond y boed yn deluxe burger, mi gesh i fyrgyr blasus yno efo fy mrawd a fy nai. Nesh i ddim treulio llawer o amser yn Disney Springs ar y daith yma. Wel, dyna fo! Diolch am rhannu, David. Wrth gwrs! David, nest ti ddysgu un rhyw ffeithiau Llai newydd ar y daith yma? Do, y tro nesa da chi yn Orlando a da chi'n reidio Carousel of Progress, cadwch lygad am ddau aderyn yn ystod segment cyntaf y sioe. Maen nhw jyst tu allan y ffenest. Animatronics enwog iawn ydyn nhw. Yr un adar ydyn nhw yn y ffilm Mary Poppins. Mi gaethon nhw eu dal gan Julie Andrews yn ystod A Can, A Spoonful of Sugar. O, waw! Ie, mi gesi'r ffaith yma o aelod cast, cast member, pan ro'n i'n ymweld yn ddiddorol! Wel, dyna fo, bawb, diolch am ddilyn ni ar fy nhaith i Disney World. Diolch am rannu, David! Dach chi'n medru gweld lluniau'n fuan o David ar Instagram. Ydach, ydach chi'n medru ein dilyn ni ar Instagram fel arfer at CrochAndDisney. Diolch i April am gyfweliad da iawn. Croeso David. Wela i bawb fis nesaf. Hwyl pawb! Mae'r bennod hon o CrochAndDisney wedi ei chyflwyno a'i golygu gan David Herzog, hawlfraint CrochAndDisney, 2024 ac eithrio eiddo Disney sy'n perthyn i'r Disney Corporation, diolch i'n noddwyr Menteriaeth Conwy a Gwawr Dafydd ein tiwtor ar ein taith, wela i chi yn fuan bawb! Ac rwan y bloopers! Wel, Splash Mountain really, ond ar fy nhaith ddiweddar, Peter Plans... Peter Plan... Peter Plan? Pwy? Pwy?